ma latinwa wan wamito wapwo en tutwal pi gin ma en otimo me telowa. Ma wan bene wamito ni lutelawa ma acholi mukene gucak neno labol ki bot ladit Mao. Weke ka wao wadwongo opic-ni, in ikati me konyowa wek wan bene wakati bene kinge ni watye. Tam wamito ni kit i Congo, but Congo mukene myero obin ka wilo owil i Gulu City. Kadi wa but Kenya mukene bene myero gubin ka wilo owil macalo wun wuneno timme bot jo me Produce. Tanzania bene tye ka bino kany. Mozambique bene gitye ka bino kany. Southern Sudan bene gitye ka bino kany. Gulu tye macalo dero madit pa wi lobo. Ci ka dong wan dong waneno dero laeni, angagi ma omyero guwek derowa-ni obed maber? Myero dok wakur jo ma a ki woko? Ento okur. Wan dong wamyero wakatti ni wan aye myero wakatti. Ineno bijinec kumbedo ma tye i gudo, bijinec ma kombeddi, jo mapat

In dok i o ki i taun kany nyo i citi kany, gin dok cito wa bot kastomani ma a cito wa kwed wa i sub county, wa i parish jo ni woto gi cito i ye. Ci dong wan onongo ni ka wa ribbe ci jami eni ducu weng wa bi neno ni ni obedo maber. An amito a pwo ladit Yoweri Kaguta Museveni president me Uganda pi gin maber ma en otimo. En ojolowa, owinyo kokowa, wan wacito ki jami adek bot ladit lobo. Me acel, wawoto ki pwoc. Wapwoyo ladit lobo pi logistic app ma kiyabo. Walege bene ni omyero en oye ocak ticco, wek clearance bene kicak timone ki kany. Wek ka Lubanga oye ma gin ma ladit lobo owaco ma obubino ni wan bene watim export ki import wek bene kikel. Clearing jemiwa dong omyero otime ki botwa i logistic hub ma tye i city kany. Eni iwa yom iye. Wadwoko bene pwoc bot ladit lobo pi gulu University ma en oyelle wek okelu kwan ki litinowa bene ma tye kany. Wadwoko pwoc bene pi men maket ma en oyubu tye maber adada ma oweko cat kombeddi tye ma olokke odugu mayot. Walege bene ni oye omed dit pa a Gulu Airport ma tye eni, wek bene omedde odok International Airport ladit oye ni jami ni ducu weng obutimme. Ci omiyo an amito adwok pwoc ki i kin jami mabeco mukene ma en otimo. Wadwoko pwoc bene pi ladiro winy Dolo pi jami maber ma en otiyo, Chief Justice, ma en omiyo ire. Dok waloko bene wadwoko pwoc bote pi to dwong pi latinwa ma en okwanyo tye i ngete. Waloko bene pi ladit Minista Amao. Eni tye i kin jami maber ma ladit president en otimo. Ki dong lega wa walego ladit lobo wa aye ladit ma en neno wa eni ciling ma kombedo watye kede pe romo konyo lumema wa le eni weng. Ci en owacci a won kom an abi ye miyo ciling eni botwu. Ci en oye ni bi miyo itwa ma da ageno ni obu kwanyo wa o ki kamoni myero wa dong tye ni ciling eni ka obino Wabitic kede me nene wailo ki luwotwa. Dok apwoyo ladit President. Oloko lok kun obolo lok kom anywali me Uganda nyo kaka me Uganda mukene. Agulu obedo acel. Dano myero otwom pii omat ki i iye. Ento jo mukene ki lara gutyero agulu. Ladit lobo owacci en emito ni agulu obed acel, pii obed i iye, An atwomo amaro, in bene itwomo imaro. Ngat moni bene bino itwomo omaro iye dok imedo pi dano weng maro. Meno obedo macalo caro lok mutito botwa. Weko an macalo won kom a buying idea eni ni en e gin ma bene wabitimo kany. Gin ma obubino ni myero in igam, inya, idwoko wek ngat mukene dak bino dak nyayo. An kombedda ati mwaka pyera bicel wiye aryo. Atimo bijinec dong pi mwaka pyerangwen. Awinyo olo, ento atamone ma an abi a ki i tela-ni. Omyero an anen ni waloko acwali ki tam manyen ki lok manyen wek wami tic ki litinowa wek be obed manyen, wek lutinowa gumedde ki tic. Ci meno aye lek ma wan watye kwede. Lekwa ni eni watamo ni dong myero dong pe ogike ka ma wacako iye-ni, myero wamed ocit anyim. Wan ma wacero-ni wakwanyo dano ki i sekta weng. An abibedo won kom ma pe abimito doga kilaa, ento abimito neno i pok nyo gamo lim obed marom. Dano aye dong lekana bibedo botgi. ni wuwiny dogwa, wutim ber, ka ibigamo, pe igam ni ciling me politik, ciling eni pe me politik, ciling eni obubedo me ilo lubicinec women and men me Acholi. Meno aye gin ma wan atamo ni wabiloko lok ma pire obubedo matek, en aye obubedo eni, wan pe wamito kelo lok me politik pien wangeyo ni wan macalo lucat wil, gamente, En aye ngat ma weko bicinecwa woto, bicinecwa. In idok ibuto i gangi, in ibino iyabo oti, nongo tye maber. Meno walwongo ni Wonwa, weko wan walwongo ni Baba. Eno aye leb maber ma ka in ilwongo, in winyo bene ci niang ni ada en aye bene Wonwa. Ci an pe atye ki lok mukene ma aromo lokone mapol. Meno aye lekwa ma tye. Ma ka in ibibino me donyo i dulle eni, pe ibin ni tye gin mo ma agama me cito ka gak kwede, ento wubedo gin ma agama wek wukony wa litino ma pe kinywalo. Tamwa tye ni litino ma pe kinywalo wa litino ma tye omyero gunene ginongo mic eni ma ladit lobo miyo-ni. Myero wawac ni, Gum pe kayi ki ryo. Gum ka okayi kicel, nge tic kwede. Weng. En obedo ki pwoc. Ki dong en lega ma wan olego, wan olege ni pi sekta madwong makato pyerangwen-nu ma kobitiwa myero iye konye, oweko wan olege bilion apar wiye abic. En onongo ni the idea tye maber, ento bilion apar abic-ci en ebimiyo bilion apar. Ento bilion apar-ni ka en iwaco iminiwa kobitini kita kampen tye-ni, Region weng ma en biwot iye bubedo ka penyo dong en cente ni eno ni. Ci dong kita idea wa tye maber ni gin ma en bitimo region ki apar wiye abongwen i Uganda. I kom apar abongwen ma tye i Uganda ni en dong biketo gin i budget wek jo apar abongwen ni weng ko benefiting. Ento gulu bibedo number acel. ci oweko wan watye ki pwoc tutwal ma bene wan macalo lucat wil me gulu omyero owac man ka maleng i yer ma tye ka bino-ni pi jami niego weng ma ladit lobo otimo pi gulu nyo otimo pi Acholi Sub-Region, including security. Aweko businesses wa tye, wan wamoko kacel ni wabimini ladit kwir ma wawaye kwir ni eno ni ni wapwoyo ki cel gwok dong be bed tyen me agiki ne mi mi pwono ladit ci wanongo ni pire tek wan macalo lucat wil wabimoko tam kacel wabitiyo kacel mi miyo support ki ladit lobo ki dong bene wan bene macalo lucat wil wanongo ni lutela manaka jwi bino cung kedwa. lutela ma yabbiwa yo, lutela ma goyo doggola, calo ma wan omiyo tam i bot ladit Honourable Mao, otero dakika pyeradek keken nongo wanongo ripoto ni appointment dong kimekki. I record ma mekwa peya otimme manaka yang, nongo appointment ki President in thirty minutes ma wamiyo dwonwa bote. yaka ripot dugu ni dong otimmeo. En gin na wan wamito eno, kit lutelani enoni weny wan wabicung i komgi ki cwiny acel. Weki ka ce ka moni gin mo tye ka wadwongo dogola en cito yabbiwa yo. Ka gin mo tye marac ma dong okato komwa en konyowa me kweno mac. Pien gamente in labiacara pe iromo pyem kede. gamente dok tye ki opportunity madwong ma wan lucat wil wamito ni. Gamente bene dok tye ki businesses madwong ma wan lucat wil wamito timo ne ki gamente. Ci oweko wan wanongo ni cungo ni eni ni nyo ye ni eni ma tye ka bino ni, wan wabicung ki jo ni eni ma bicung piwa weko cato wil bedo maber. Ki dong i kin peny mukene ma un wupenyo ni period ma rom mene ni, an awaco ni, Ladit Lovoy ni, nongo iromo miniwa. Ento, ka iwaco imi ka mo keken na dong en bicito iye, dong kibilego ci wakur kong dong kwir okati. Ki dong peny mukene ma wupenyo lok kom Gamente me Amerika ma kobeddi polle ojuko kony nyo weny ma tye ka bino eni ni, An pe amito wawac goppa macalo lucat wil eni otimo affecting business wa pien business wa me acel en NGO nyo jo ma pe jenge i kom gamente tye jami ma giwilo ki botwa yaka gicito poko i area ma gimito poko iye. gwok calo anyogigi, gwok calo soyagi, gwok calo murangagi. Ka dong lami cente madit calo Amerika-ni odolo cinge-o, ma nyutte ni camme eni ni jamine eni weny nongo wapeke kwede. Me aryo, NGOs nyo lutic ma gitiyo bot jo ma pe jenge i kom gamente dwong ma tye i area-wa. Litinowa ni enini pol dog ticgi weng dong ki loro pien cente ma nongo a ki i America America dong okwero gin ma nyuti gin dong pe tye ki ker me bino ka wilo wil botwa. Eni be ducu otimo affecting business wa matek adada. Ci Ngo mutimme nyo ngo ma government manyen me America kobedo tye ka timo ni otimo affecting business wa matek adada. Pe bene angeyo ni i Acholi keken, pe i Uganda keken, i wi lobo lung. Ki dong i kin jo mukene ma wan waloko bot ladit lobo wakok ki lok ka mucoro.